Өтөөкүн бүгүн мин нэһиилэ кытта кэпсэтиэхпин баҕарабын кинигэ уонааҕы туһунан. Ону истээт дьон бардын уулларан кэһэрэ буолуо, оһох тохтоон уулларыман. Бэйэм мин буолана оҕордохпиттан кинигини ааҕарбын сөбүлээбэппин этим. кыра садьаммын сөп оскуола садьаммын том сойерын диэн биэрдэхтэрин олох өйдүүбүн аҕыйах сири ааҕан бараммын кэннигэр төһө хаалбыты тутан көрөөччүбүн онтон студенный баран бараммын бу санкт петербурга үөрэммитим онон биһи общагабыт олох наһаараах баар этэ олох тиийэхпитигэр дылы трамвайга айанныыбын метроҕа айанныыбын көһө көһөбүн онто атыы айанныыбын ону ол час балтараа тухары мээрэ маннык орбап булам дии вагоҥҥа дьону көрө көрөбүн бастаан олорор этим дьону көрөр этим онтон хатах маннык олоруохпуна диэмин кинигэ ааҕар буолбут онтон сыйа баайы таттаран ылларан ааҕар буолбут бастаан алпауло коэльо ин диэн кинигэлэрпин хагалаабытым ол курдук таттарын ааҕан баран испитим кинигэтэ хоһыджар олох табыллыбат эбиттем дьэ өйдөөбүт онтон же араас бу бизнес каналлаах үөрэх каналлаах үлэбэр айанлаах кинигэлэри ааҕар буолбутум аҕай кэргэммин алексей кытта ыал буоларбытыгар Мин бэйэм дьиэбэр аҕыйах долбуур кинигэлээх этим, долбуурга олох аҕыйах баарытын, барыта бизнес иһин диэки курдук этэ. Онтон кэргэним эмиэ кинигэлэрдээх этэ. Аны ыал буолбуппутугар бэйэбит дьиэбитигэр көһөрбүккэ көспүппүтүгэр дьэ кини кинигэлэрин аҕалла, мин эмиэ кинигэлэрбин аҕаллым. Кини кинигэлэрэ диэн былаана ийэтин кинигэтэ, эһэтин кинигэтэ, хос эһэтин кинигэтэ олох олох оннук улахан библиотека эбит. Олох былыргы кинигэлэр тыгынчаҕы сүүс хас рахалардаах кинигэлэр бааллар сахалыы кинигэлэр бааллар автографтаах кинигэлэр бааллар олох ону көрөн тураммын хайдах бу кинигэлэрбитин мээнэ ураһыдьыахпытый анал скаап наада диэммит толкуйдааммыт икеябытын хастахпыт икеябытын хаһан хаһан өдүүрбүнэн билли диэн скааппаар это ол скаабы маннык стеллаж курдук була ол биир стеллаһын үһүл буппут оччоҕо бир холбоон биир скаф курдук буолбута онно дьон оппуппут ол кэргэним кинигэлэрэ дьонун кинигэлэрэ олох биир өттүтүгэр нуччалыы омуктуу классика биир өттүтүгэр сахалыы классика ортотугар былаана юридическай бииркэн юристарбыт уонна аллараа өттүтүгэр мин кинигэлэрим бизнес как сделать деньги курдук барда как работать с недвижимостью диэн курдук кинигэлэрбин уган кэбиспитим аны тураллар Хас биирдии киһи ааҕыыга уонна кинигини таптыырга бэйэтэ туспа суоллаах эбит. Ол киһи оннук бэйэм суоллаах диэҕим дии. Ота мин кэмим ол устудьуон сылларбар кэллэҕэ дии. Барыта кыраттан хаванар, долбууртан хаванар быллаа дии. Долбуур диэн полка. Полкаҕа биир iki киниганы мунньаҕын, үс киниганы мунньаҕын. Оҕо офсанан кинигэ баарыга үөрэниэхтээх быһылаах. Ол иһин хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ, дьиэҕэ библиотека баар буолара буолар наһаа үчүгэй буолуо дии саныыбын мин.

истиэкэлэлээх ааннааҕа үчүгэй омук уонна нуучча литературатын кинигэлэр тураллар былыргы былыргы кинигэлэр бу мин кэргэним эһэтэ бу мунньубут библиотекаттан кэлбиттэрэ хорохторо хорохторо мин кэннэрим да бааллар арыычча бу аныгы оҕустара көстөллөрө буолуо шекспирин наһаа билибин вот маннык холобура арыйан көрдөхпүтүнэ бу эһэбит мунньубут бу горькай туохтара томнара виктор гюго кеннере буола түөрт кинигэ турар бу брем диэн өксөкүлээх өлөксөй бу бэйэтин тус бэйэтин кинигэлэрэ бу төрдүс алтыс сэттис ахсыс диэн суруктаахтар кини бэйэтин тус бэйэтин кинигэтэ хаалбыт вот биһиги харахпыт харатын курдук харыстаан турарабыт манна олох оҕолорго арыйтарбаппыт кэбила арыычча аныгы кинигэлэр үһэ түтүөр бикен биһи кэргэмминээн юристарбыт ол иһин булан иһин бир сокуон кинигэлери бааллар бу арас комментарийдар бу түтүнэн буону өксүкүлээхпит кинигэлери бааллар бу инне бападахтара Ол иһин уонна бу холобура мин хабилыыр кинигэлэрим бу Кони кинилэрэ, Плевака, бу юристар, биллиилээх юристар кинигэлэрэ. Ол быһыгар бу үөрэммит өйдөбүнньүк курдук хааларбыт философиям тэтирээтэ. Наһаа станабын, мандыкабын көрдөхпүнэ олох ахтан кэлэбин. Философияны Иммануил Кант индии маннык көрбүппүт эбит. Оҕолорбор көрдөрүөм уонна сиэннэрбэр көрдөрүөм диэн хаалара сылдьаллара Декарт. наһаа бүдүрүтүн философияны хотоһороҕун өйдөөбөт этим бастакы курска дьоммун вот оннук курдук буолана былыргы кинигэлэр баалар улахан кинигэлэри укпуппут бунаа үчүгэй кинигэ эбээбитэ бырахтаабиттэрин биһиэхэ хаалларбыта ону наһаа астынабыт материальная и духовная культура народов якутии музеев мира диэн Тэхэ кинигэ Бу былааны тылдьыттар тураллар араас тылдьыттар, онтун аллараа түстэхпитинэ, бу былаана мин кинигэлэрим буолан тахалар аныгы кинигэлэр. Аныгы кинигэлэр ас бизнескэ сыһыаннаах, киһи бэйэтэ тус бэйэтэ сайдыытыгар сыһыаннаах, тайм менеджмент диэн бу оҕо иитиитигэр сыһыаннаах спорт турар билигин олох моднайа суох да буоллар гипернрейтер балтын бэлэхтээбит кинигэтин ахпакка да сылдьыбын баччаҥылы олох педагогиканы ыарырҕатабыны уонна уоллаана бу кинигэлэр бу тураллар эмиэ бу туохтин Камада кинигэлэри, Карнеги кинилэри уонна бу сотору-сотору таһаарар кинигэлэрим Ольга Ляева кинигэлэрэ. О ийэ буолуу туһунан сан кыыс дьахтар дьылҕата олоҕо тус бэйэтин суола диэҥҥэ интириһиргэн умсугуйан ааҕар кинигэлэрим. Вот маннык хабабыт интикем олох месседе да уһук буолан эрэр. Ханна эрэ ыскааппыт мистет аҕыйаата дьэмин ханаархыбын де боллар эмеди үөрэбин туолан иһэр дьэмин кинигэл биир быллаа ди бу өттүтүгэр хаҥас өттүтүгэр ба сахалыы кинигэлэрбит бааллар бу эппитим курдук кэргэним эһэтэ бу мунньубут кинигэлэрэ ол уонна бу биһа өттүтүгэр өксүкүлээхтэр кинигэлэрэ бу кулаковскай кинигэлэр ойуунскай кинигэлэр алампа вот онтун хаалыыбыт уонна бу эмиэ алфавитынан мунньа сатаабытым Хороор кэһиллэн хаалар. Бу чыгыс хаан ыйааҕынан баран иһэр бу. Баран иһэр оо бу алампа аллараа киирэн хаалбыт эбит. Үһээччи. Так, мана үһээ. Так. Уонна бу аллараа хаамый хаамый икки аллараа биир аллараа хаамый оҕолор киэннэрэ оҕолор кинигэлэрин оҕолор талбыттарынан арыйаллар хороҕор ыһаллар даҕаны ааллар бириэмэлэннэхтэринэ кыра оҕолорго наллаах кинигэлэрбит эмиэ батымаары гынналар олун сорох кинигэлэри аахпыт буоллахтарына наһаа историческая хуох улахан суолтата хуох холобура бу бизнес или литература буоллаҕына мунньан-мунньан бараммыт библиотекаҕа дьээччибит Белинскай библиотекатыгар онно кинигэни бэлэх ылар анал голуок диэххэ сөпти оннук баар онно дьээччибит Кинигэни сааһылыыр ньыма туһунан кыратык кэпсиэхпин баарабын. Холобура, бу кинигэлэри биһиги бу араас өҥүнэн сааһылыы сатаабыппыт. Бу кыратык эмиэ ыһыллыбыт. Харалар, хара, онтон маҕан соҕус хахтаахтар, онтон от күөх түҥү, онтон саһархай, араҕас бу баар диэн онтон бу кыһыллыҥы маннык кытарха оҕустар онтон халлаан күөхтэр аны көрдөххө арычча ыраахтан көрдөххө били туох оҕус буолар сааһыламмыт оҕус буолан көстүөн сөп ити аныгы эмили хендерсон диэн стилист дизайнер сүбэлээбитин боруобалаан көрбүтүм онтон эбэтэр атын ньыма Атын ньыма бу бу курдук ааттан хаҕалаан б пунин бг абвг бу тугунан алфавитынан оччо көрдүүргэ биллэн турар чэпчэки хоҕос буолар кинигэ эйгэтэ кинигэ бу биһиэхэ сыдьаайар тоҕо бу үчүгэйэ билиитэ көрүүтэ биһиэхэ иннин уна биһиэхэр буолбакка биһи оҕолорбутугар кэлэр кэнэҕэс кисчаппытыгар эмиэ дьайа турдун барыгытыгар дьиэҕитигэр библиотека баар буоллун диэн баҕа санаабын этэн тураммын бүгүҥҥү кэпсээммит бултиибин аныгыс кэпсиэххэ диэри